Eh. komanyika hako kumba uku havakakumba eh handisi kumbovona kuti ari kupi kana bhara chairo hariko kumba handisi kuzoti zvii zviri kuitika ah manje munobvunzeni nenyaya dzemurume wenyu nhaime guru Pamnini kumba hako manyika uko. Apa mukubva kuchechi? Eh, ndiri kubva kuchechi ka. Ah. Pamwe ndinganobatsirika. Saka zvandichi kuchechi kwachina ndina chandikutomboziva nenyaya dzemurume wenyu nameguru. Hapana zvataurwa hazvo saka ndachitoti ndiri ndaka. Ah, ho, ko eh.
saka vakaenda kupi? Handisi kumboziva ini. Eh. Tanga ndangobuda ndiri kudzoka munhu hapana. Hoo. Hey.
Ah, mheno kuti muchaita sei ini hapana chandikutombozivawo kuti va- vari kupi. Nani megara mese kumba kwenyu koku. Baba ndashoti ndiye kumba ndinzwa kuti bamunini makamboonawo here mukoma wenyu ndikati pamwe zvimwe makamutora. Aiwa ndine nameguru. Ah. Handisi tombozivawo kuti vari kupi ini. Wow. Eh.
Ah, inga zvakaoma. Ah, pakaipa motovatsvaga meguru. Ah, kwai ndotangira papi? Ah, mheno kuti muchaita sei.
zvakaoma zvandachifungidzira kuti pamwe bamnini ndiwo angazivewo kwaari zvino bamnini vacho eh, tombodawo kana zvokukurukura neni ndoziva zvipi toziva zvipi manje hmm? ah, ndakazviparira
maexercise akundirovesa aka eh? ah, mvana mda mchitomondipusha mubharo umu hamani kuzokupusha manje eh? ndaneta kakuswera ndakabata chinhu ndogara nacho futi ah, zvinombodiwa mukoma wangu bota muchimbo pusha pusha so asi aiwa wagona handiti akozii kana kumboona singabvumirwe kana kurova maexercise handiti apa toda kumbogara pasi ndaneta ndaneta ish Aya mfana mbeda mchizorora. Ah, ndaneta kozi hey. Yeah. Ah, ungongo ngoziwa nyaya dzachona hey. Pane pakaipa.
Kuti ba. Ah, ana Ellen ukuya vaitsvaga zvairimo wani mudanga mavo. Uchadzoka. Saitori pamwe chakatojiwa zvine makudo. Hachina chirimo. Ah, naye vanonyanya maya havachengete dzuku dzavo vanongovhura dzinongofamba negomo rese saka ichadyiwa pasi vagare pasi vanofamba ndaneta navo ah, ita semukadzi wengozi
zvakaoma ah, zvakaoma aiwa hmm. aiwa Neu mapisire kunoita zuva yavo haazvinzwi. Akama. Kana murume ah. wacho une moyo murefu uya. Aone moyo murefu. Ave vari vedu vatorambwa kare. Taura izvi. Ndine nyaya yangu imi masikana imi. Eh, ndi. Ko chii chaitika musi uye kudare? Musi upi futi?
Kwasabhuku.
Makutaura pavanhu futi. akutaura pavanhu futi nyaya iyi
asi imi amuchiramba hamuna kutiudza nyaya sika yeka nyaya kana wakaudzwa nditi akuchataura ka pakazara vanhu saka takuti tingozvitaura ka zvingobuda pachena iwe andakukuudza here kuti zvakanzi munhu anenge aita makuwa huku
hazvino zvingori zvisina nebasa rese zvinai madzimai tati hazvina kana basa tangotaura nyaya paya tichingoti zvinongopera zvakadaro amusadaro anongohakira hakira tiwadisu
Imika hakusi kuhakira eh, inyaya imi ma- nyaya yeka iyi ndatofunga kuti chatotaurwa ipo paye Oh, eheka isi takangoti ge tokotaura kuti tainzwa kwakitsi. Ndizvo kana takangotaura. yakotaurwa yanongobuda pajekere Aiwa. yongotaurwa zvopera padara hamuna kutaura zvekwakitsi wakati makanditi iwewe hausiri wakazvitaura here
Saka zvanga zvine basa rei aska huku asikana ndinadzo here huku ndakati Chok- chokwadi chinongoteera muridzi wacho Amen. takangoti nemo nemo sezvo Amen. ndimi vanga matiudza zvino ndakakuudza kuti ini ndichaita sei ndichairamba Zvizobuda.
Isa ipapo watogona watombotoisa ma action ma exercise aya. Ko mukoma ndazoti zvangu ndichitobva hangu norova karaundi kangu ka eh. hameno kuti chii ndasvika pazasi apo unosangana nemadzimai enyu ka ah. zvanzi ko iwe ko vamanyika havako kakumba uko ah. ati ko vamanyika havako kumba zvikanzi ee eh. ndati ko saka vari kupi ko hmm. zvanzi handisitombozivawe but varatidza havo vakabatikana handisitomboziva apo kwapfika gemenzi amene pamwe mwa chibobva unobvunza bvunza kumweya futi here ah. amene hanangovati aina handina chati kutomboziva ini ko handizve kumba kwenyu zvino handisina handina chandotomboziva kuti vari kupiwo futi ndotanga hangu tongofamba hangu ndakutoenda zvangu kana zvaa zvemagemenzi eti ah, ndofunga uri kubva futi kwamadzibaba kizito kuve Futi. wakanzwe maiguru wako kwamadzibaba kizito havabviri rava uratidza kuti wakabatikana haa vanofanira kutobatikana because vode vaizivawo pain yandinayo mumwoyo ka vaifanira kuzotoita action dzekutoti vatsvage kuti ndiri kupi umwe mwe utomboti ndivaudze kuti ndiri ndinawo but ndazongoti aa kanombowasiya dambowafixa mwana maya ayi watogona yose ndatomboti ayo ganombowafixa watogona usina but wakabatikana e moyo wangu warwadza but Aiwa, de- dei dei vanga vabatikana semabatikiro andakaita inini ka Haa ah, vanga vasina dai vasina kuita bva vakaita moyo unofada uko kumanhenga uko vachiti ndikunoshandirwa vachienda kunoswera uku bhawa papo vakakanganisawo futi achisa ipapa handichatovatrust kuti vari kubva kumasowe zveshuwa vanenge vari kutobva futi munoona madzibaba vavo kisiti weyo havanzwe pamwe futi a ah, veguru vacho unonetsa unozonetsa manje kuchaja hauzoziva kuti zvachazo zvavo chaizvo chaizvo ndezvipi atoti asi ndatoposa padiki diki ndakutoa kudzoti ah, ndinavo vari kumba uku ndazongoti ah, zvinonozonetsa futi ka vanozoti pamwe hameno hameno obva vasungira kana kumwa mushonga futi vane stress futi dzekutsvagai aiwa itombowasiya vakadaro ah, but tepi yainge ite stress inenge ichitofara pamwe ngotsango yokueka nyaya yekuti anga yatondiona pamwe iva paine chemoyo kutohepila kuti haya baba vevaenda

Kwenyu uku tikunzwa kuti kune murume wakabatirira pabhara ndakati ei eh, handipo eh, iziri nyaya iyo iwewe chaiye
rako watotanga padare woraba iro rara kuuya
zvino uri kumuziva munhu achakakubvunza ayo ndibamukuru vangu ndikatondibvunza ndikati aiwa nditokuizivi zvikanzi imi hamuiti menyu mukatadza kutiudzawo kuti kwenyu kune munhu akabatira pabha ndikati aiwa tombozviaiwa inini vanhu vanongofamba vachitaura kuti ndiwo wakataura next time handokudzidzimwe munoziva kuti mapepa ese ndini ndogara nani
saka nyaya yekuzoda kunditengesa tengesa iye muchajambwa nenyaya aiwa zvakambogona kundisiya ndiri mumba kunoita two days vari kubhawa ah. vozoita stress yekuti vandishaya nhasi
hazvi kana pandaona vachiuya soka ziso randavapa ndatomboda kutomborwa mbama vachingosvika ka ndatomboda kutomboregedzera mbama ah. Ah.
Ah, zvakaoma ah, pakaipa asi vagona vambondiroisawo maexercise nhasi yamufanira mbuda muchimbofamba pamangwana futi tototsvaka kwekuenda kusina vanhu futi vakawanda wanda futi kuti musaoneke oneke zvinhu zvorema futi kuti bhara racho famba naro maoko roswera aiwa zvinoita zvakanaka mukoma wangu hapana chinoto kana ndichatsvaga munhu wegrind tomboridambura mubata zvinoitihapana ayo aiwa zvinoita zvakanaka ngatingoona mambo vakanzi vauya vakafambira nyaya dzacho aiwa zvinopere asi zvakaoma aiwa hapana ha zvakangoomawo zvazvo kuti zvino zvitoripo but zvinoita zvakanaka imomo atone chidzidzo pamwe ndimwari futi aida kutona kuti muone maturuka razimukadzi wenyu futi kuti andini mazviona kuti abhana kwamaienda naye kozotona kuti kazvanzi mdema mari kutorwara zvoda tofa kaiga kuti kusei muchitorwara eh. sepapo handitangondisiya futi ndakaakusiyai ndokungotambura akusiyai futi ndimwari pamwe pacho tichitoti zvinhu zviro zvakatoti pamwe ndimwari akatozvironga kuti unoda kuti uone mukadzi wavo asi ndangu ndagara ndakaona kuti ameguru ava akave problem asi pakapotseka mumashayika akadistemba tiri kutaura ka eh. ndokumbira kuti mudzikapise hana handiti ndimbomwira mvura imwe yaburwa kune imwe sadaro imi ini makandiona ka zive kuti mapepa ndiye ndinawo ese ese unotaura muchibvunza kuti imwe ipiko yei yabva kupi asi pane imwe yaburwa nyowani ndokaenyaya ke ngamazviziva
tudze amai manyika ka
Arikudanana na baba meni uya ye vanochi profita kizito. Profita uya. Ehe mamuziva ka. Ivo vaya.
Arikudanana naye. Musadaro. Izvezvi so vakauya kumba uku. Zvikanzi naye Bhiridha. Makamboonawo kune murume wangu here? Abhiridha naye ndofunga munovaziva ka vaye. Mumusha kaendepi?
Ndobva vangotiza. Murume akaonekwa akafizuka kumba uku. Musadero ne. Akaonekwa akafizuka. Musadero. Ndakazvitaura pepe. Ndati eh. mucheno wakitwa namai ndikiri uyu. Mai manyika washata. Mugoita mucheno wei murume achigwara. Ndisiye kudai.
Vanotoenda kunofadai.
Ikabanenga uku. Imimi mubva mainyarara bamnini ndivo vakatora manyika. Ari kumba kwavo wakatouya bamnini kumba kwakandiudza. Ah. Saka mai manyika vari kungodzengereka. Ah, ah. mimiwo makabvunzwa onyanko makavaona siyanai navo ngozi isu tatamba nemwana anoita chifambike punishment yacho yakaoma sure sure izvezvi yamwedzi mingani asi yatova three months eh.
ndiri pabhara uripo chete pabhara vachiti hanzi kunotsvaga madzibaba kizito ndoda unoshandirwa vachisiaya eh. matodzidzawo ukaenda ipapa kuti tiwe ndozviripo handizeti kana takataura mimi toti vamwe toda kurwadza tsata izongozvisiya Ah. tinyatsobvomba kwenyu ka ndivavaya meguru but titaure pemhanga kuti vamwe tinoda kukuparadzai mereji yenyu mune mukadzi wenyu tongo toegatisane nazvo tongogona katifambe fambe titsvagawo zvedu zvekuita ah, eh, nyaya inyaya pressure yameguru wako ndiyo yakatuma kuti ndiimimi muchibvumawo kuti kuzowa pressure iri nhai mukoma owai muchitongwa nemukadzi unongoziziva vakadzi vanofamba avo ah. bata bata vanoita sei saka pamwe pacho unobutangwa nepawa kauzopedzera watodzikama utoona kuti eh hey, panapa ndindakutomukadzi panapa saka unenge wakutomboteerera ndofunga kana kutobikiswa maitobikisiwa kako obvious kutowachisiwa ah, obvious kuona tazosvika pakuita izvi zvinhu zvatobvira parefu aiwa zvinoita zvakanaka ha ndozvatati ko takutongosviga mito ndozvitongoripo ah, imi muone bhara renyu muripo pabhare baba Mm.
inyaya yakutongofanira kuti iende kwamambo because ndagara mm. ndogara mm. aiwa apo kwamambo ndiko yakuda kuti tiende apa zvakutorwadza manje apa zvakuti zvifanira kuenda kwamambo kana mm. kwamambo kwacho mm. Eh. menos vachatongo vachitiochiisa mambo
vakauya vari mambo unoona bami ndakati ani ndakati chini nyaya ndakati murume wanga anomboya kumba kwenyu here hanzi aiwa ndakati ndakati kudi eh, nenyaya dzenyu idzi handisizive But ko bhara ririko here zvakanzi bhara riri hariko. Ah. Nei vasikana musadaro? Musazotaura. Asikana ndakazvinzwa. Aiwe nanditaure. Inyaya itauri. Handimukona kuti nyaya dzacho dziri kukura. Dziri kukura chokwadi.
Ah, Saka motaura kuti sabhuku otozviziva kuti murume asisi kumbo. Aiwa ndizive ini. Asi changu Handisi kuziva nekuti vakangouya vachibvunzwa ani. inini zvinoita handina kutombovati endai kwasabhuku iyi aivafanira kutoenda kunovhunzazve kwasabhuku hatina kumbozvifunga ndakavati chiregedzai kuramba muchidzoka pano bhosi dzinosotizvimbira kaisu
ndingori munhu asingade zvangu zvemakuwa ini zvimwe zvinhu ndinonyarara zvimwe zvinhu ndinonyarara ndofunga munondiziva kuti makuwa andidi andiboda chinonzi makuhwa ini vanhu vese mvara ino vanotoziva kuti amebhiridha munhu ari asi mune mechitiudza mashoko anoitika muraini saka makuhwa acho mune musina madise ah, wokwamuri makuhwa nhai ah, matori makuhwa zvode muchingogarira zvokuvakwei oh, mungoriziva kubva nhasi ah, ndozvandikuti makuhwa here kwandiriidawo zvenhai vedu andimuziva kuti isati mudipumba zvintu Mutsi wangu uya munoziva wakangoti dzvutu. Yuh, yuh, yuh, dzatoshota. Ipapo Anototaura ndikutoita kuti ndichitarisa kuburuka. kuti kumba uko havasati vakuuya ndakaonekwa ndiri pano mhai. Oh, oh. Nana imi munozikanwa ka murume wenyu haadi kuti mutandare nevamwe. Murume wava wakaoma. Atomboti. Eh, Ah, murume wakaoma.
Asi Ndakatoonekwa akanaka. mhai. Uri kati mukadzi ndosaka ndakadari.
ndikuta- aewaka ndosaka ndikutaura kuti takazoita makuhwa padare paya takuzodii Takuzo- zvagara maoko ngazvibude ngazvibude asi aa ini zvandikutaura kuti ngazvibude asi zvisina mazita ani edu mukati ai vamwe vanhu havana kana basa isusu isusu totozikanwa kuti patinenge taungana ndonyaya baba kwangu vaya vaya
musi uya kumvura takamira paya kunonzi vavavona vakadzi ngavafunge vamwe vakazofara kapari dare paye zvikanzi zvanyondorana padare
avaziva tinonyondorana isi tinopenga mapepa tinoawana kumakore taura izvi zvaunofunga ka ndine kabvebvu kangu venini Nechipanga ndakakuda kukudzei futi nyaya idzodzi dzimakadaiso pabhara pamwe ndakunge ndakukuomesera ife. Aiwa kunamira pabhara kuzvichareva kuti ini handigone kukupa maadvice. Keda kuti uzokuonai but mai ndikunyara kuti kanozouya futi makadaiso pabhara ndozvitsanangura sei. Ah ipapo. Kuti mukoma vakaba bhara. Ah ipapo ndopanozorema manje. Katovati vakatora rakanamirira. Ah, zvibude futi kuti vaudze kuti vakatora rakanamirira because obvious vakatora because akakutondipa pressure kakutoti da kuti unoona kumba kwe kumba kwako unogara imwe kuti ndakamuzoti kwanda mukoma wangu zvanzi hazvina basa kwanditi mukoma wako chitomuona futi murume kuda kuti unoona kuti undi introduce kune mukoma wako saka manje apa chakunetsa manje nhasi futi ndatokamisa kuti aiwa chimbomira chichi Ah, si zvakaoma kana tinongoita kunge toita kunge style kungoto imhenyu mema wangu batoba roba nemema kuri bato zvi zvimwe vationa padai kuri kunzi nyaya haisi kuzikanwa mudunhu muno eh. ndaigona kuti aplane kuti togona kuti ha ngatifambe hedu muroad kusangana nawo
akutobvawo binduro ukoko hai zvakazitongozvizivawo kari kungotiwo kune vanhu kunzi anzi kumareni kwenyu kune munhu akanamira pabhara but mani ndongokati haindoswera ndiri kubasa keni handizoziva eh. nyaya dzevanu nekuti oh. handingazozvitsvaga osvika futi ona ndakabata ona ndima akabata imtona ngoita kunge staira kandokurodhire madhaga umumwe Voita kunge imimi. Batisa zvibude futi because vanhu vemuraini obvious vakutoziva kutobuda kwandatoita panze papa idzi kutongwarira zvototi ndikatoonekwa nyaya yacho yakutofamba futi kunzi ah vachitori pabhara apa ini achitotiwo zvandauya kwauri kumba kwako uku aiwa ndichagara ndiri pari safe yeah, but abu saka ndokati chii manje kabebi kacho manje ah. because vakutoda plan svina haa
kumba muchiri kuziva musi wandakakumhanyisa ine sando eh koimba amai vanga ndakagara navo amai utano veve muzotonda nezvenyu amuoni kuti vanenge vakangonyarara mai vai kwemwedzi dziri dzamwa mada kuya kuzoputitsa kotanga tichiri tinenge zvisimo musoro asi mupurisa wasabhuku here iye uye ino kana Unoshanda government. wamugavhumenti handiti imika Imika.
mai vaya Ari makazoda kungatini pamwe musiti ene chaiyo Ndaivazoona vakasumudzwa kwaDikini kudare. Eh, Nemika. Vane chigaro mai vaya. Nditi. Kuhumende uko. Vanacho taura izvi. Mm. Nemika.
Havazwisisike. Havane chigaro kuhumende mai vaya. Taura izvi.
Kufira mujeri.
Ako kuda kungotaura. Anokupfekerai mazirengenya. Inoda kuhwa kwenyaya kuti dzofamba sei. Inokana zvakadaro.
namai vaya ah atibudirira asikana taurai zvenyu Coz nharo dzatakaitisana ka paye dzairatidza kuti tese Havana. takataura taurai zvenyu And havana chavakadaira Havana kuti makashora. chavakadaira. ndosaka ndakakumhanyisai nesando ipo paye asi mamuri right paya ungotori right mamuri right takatoona asi mamuri kashata zve mamutori right paya ungotori right chokwadi Ndino- funga ndaichiona
ndakakurira kuharare kasikana zvekuda varume izvi zvakungonzwa kumaruzevaasikana tangova tese bvuu tangofanana asi zvinane pautatu hwedu katikata makuwa mwe unokasira dzinosenza zvine zviri rai ndosaka ndakangwara ka ndakangwariragona ipogona
mai vanhu ndonzwa achihana kutorova Mwari wee kubva makaona ndakagara navo nyange makaremerwa neguva riye regai kutosvika hana yangu bhachi shamwari yangu zvayo ka asi ndoitya shamwari wenyu wakatangirepi kweni namai vakadai ivo vaya ndovakandidzidzisa kupwanya matombo oh. saka moto vachada kuhurumende nematombo anochwanya aiwa Zvinoitwa.
Kurasisa nhai. Ah, ah. Imi munhu anotonoshanda muchigayo. Muchigayo. Oh. Chenyu musina kana mari. Kwakitsi kuye kutosuka ah, naye. Dora iroro ramuka andambira. Kana pamwe hama dzana chivhayo mai vaya havambonzwisisi. Taura chokwadi.
Chokwadi. Unyoro hwacho makahuona. Oh. Imika, imika, imi.
Saka tavaona ah. vatipfekedza hana dzedu mabhachi. Mabhachi taura izvi.
Isu tinofanira kutaura nyaya dzedu tiri vatatu. Nemuriwo mukanwa mangu umu. Hmm. Ndakutera tunyama. Mukanwa wangu gucha zvechokwadi wotera. Wotera. Mufushwa mufushwa.
Ino derere kuno kuri rinodzurwa yadzizoitwa sefodya mhino. zvomera pasi inini ndotanga ndakaroorwa nabhiridza anotozviziva anotozviziva
vanozotiudza mamwe mozosara muchibvisa macheya yenyu mambotiperekedza
vanozoti haimwe ndiwo madotcom zve a ndinomawana anondida madotcom ndonakidza ende kumabhiridha vanokudai Maiwa kana murume wangu ka ndakazviona. Asi kuti vachikuvakirewo imba svina hapana. Asisina.
Ah, matotanga makuwa. Kudai zimba rakavakwa.
Matotanga.
Azi mukadzi waBirita ari kubuda muimba ine uswa. Iye mukadzi wako imba yedu yako harare munoiziva. Eh, eh, Ini ndakangonetswa ndoenda kumba kwedu. Kana vakakurira kumusha. Zvai zvakaoma zvokwadi. upenyu
nyama muchagara munyama imomo aa ndotomugara munyama munondiziva kapai kuti mukanwa wamangu ihotera
aiwa ana handicheme
kufiwa nani ndomuchifunga zvakangooma zvega zvega itai musi unofarwa

Eh, eh, ndidzodzo ndizvozvo konda be konda ita sei iko ndangouya wani iri ndora ndiri kuzodya sadza iri kutoridya sadza ndiri kutoridya iri ko muriwo mabika neiko mabika nei muriwo ndinoda
kutoziva muriwo wabikwa pamwe handidye izvezvi so unogona kunyimana akaguta ka Izvi zvako izvi. Ah, sadza ndotoridya. Ende maziva ese nguva dzinodzi ndiye ndiri ndega. Wazvaona kuti pamba panobhohwa ka? Ah, Hey, ah. Ndizvozvo. Manje ndiri kutogara panapa ini. Ndokugaririra uchibika. chii Zvidye. unoenda kupi? Nhasi ndaenda kumakuhwa unoshanga wabvunza kuti munhu wanga aenda kupi. Aiwa. Ah. Nhasi tiri kubikirwa nhasi. Ah, ndafara ini. kubikirwa
imbori nyaya yeiko yakunonotsa kusvika nguva dzinedzi usati wadzoka pamba inyaya yekwamanyika ka saka muri kuti nyaya inongopera hama neshamwari dzisina kuziva
zvimbonzi kudiiko nyaya yamanyika ah, itsodzika maitikira adziri kungoita iwaye saka ukagara pasika hazvibude asi wewe wakutsvaga nyaya dzamanyika ini ukati ndisataure nyaya dzamanyika eh, ini ndindofanira kudzitsvaga ndinoda kuziva kwadzakatangira nekwadzinoperera nekuti nyaya idzi ndedzangu inini hadzisi dzako ah. mm. amakuwa kusvika ikoko kusina kusvika kusati asvika kumba nekuda makuwa musi wandinobatwa inini asi haa ndozvigadzirisa ndibatwe abhirida madam abhirida madam muri kuitei imomo aupakura sadza pano apa pakurwe sadza nemunhu asina kugeza sadza ndakati kudii pano sadza haridyiwa nemunhu asina kugeza rega nditosumuka nditoisa mvura yenyu yekugeza so vemasiya mapoto angu imomo mirai zvenyu mumirire kugeza right da kundinyima sadza raabika odya sadza asinogeza ana apadyiwe sadza nemunhu asinogeza ende tichatoripakura sadza iroro ndatigoridya tese